सब गोटा के प्रणाम करे छी हम भावना मिश्रा एखन हैप्पी फॉर यू पेज पर लाइव छी हमर संग आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर बीना ठाकुर दीदी एलखिन हैं तऽ अहाँके हैप्पी फॉर यू पर बहुत बहुत स्वागत अछि बहुत नीक लागि रहल यऽ हर्षक गप के आइखन अहाँ हमर संग जुड़लहुँ और हम सब गोटा से आग्रह करब कि जल्दी जल्दी लाइव से जुड़ू लाइव के आनंद उठाबू तऽ पुनः अहाँ के हैप्पी फॉर यू पर बहुत बहुत स्वागत भावना जी अहाँ हमरा ई अवसर देलहुँ बहुत गौरव के बात छी हमरा लेल और ई गौरव के क्षण छी हमरा लेल बहुत बहुत हमरो thanks, बहुत बहुत धन्यवाद हमरो लेल गौरव के क्षण जे एखन अहाँ हमरा संग जुड़लहुँ हँ अहाँ एन एल एन मैथिली यूनिवर्सिटी दरभंगा में प्रोफेसर रही और बहुत सारा संस्था से जुड़ल छी अहाँ के पोथी सब सेहो बहुत रास प्रकाशित अछि और एखन ओहो पोथी सब पर हम सब परिचर्चा करब और आनंद उठायब तऽ जल्दी से किनको भी कोनो प्रश्न हुआ तऽ अहाँ सब लाइव में पूछ सके छी लाइव हम एहि लेल आबै छी

जे छै पहिने लाइव करी केओ कोनो भी प्रश्न हुए तऽ पूछि सकै छै तकर बाद ओकरा डाउनलोड कऽ के जे छै हम अपलोड करै छी तऽ अपन सबके जहन लाइव समाप्त भऽ जाय तहन हम एकरा पुनः जे छै डाउनलोड करब और अपलोड करब जैसे कि फेसबुक एकरा डिलीट नहि कऽ सकतै तऽ अहाँ सब जल्दी जल्दी जुड़ू कोनो प्रश्न अहाँ सबके हुए तऽ अवश्य अहाँ सब पूछि सकै छी और बहुत ज्ञान के भंडार छथिन दीदी कोनो भी तरह के प्रश्न अहाँ सब पूछबे तऽ जरूर उत्तर देथिन तऽ जरूर पूछबे तऽ हम चाहब जे अहाँके जे एकटा पोथी एखन प्रकाशित भेल है जेकि श्लोक वाला पोथी अछि तऽ जकर कि अहाँ अनुवाद करलिए हैं तऽ ओ पोथी हमरा देखा दिअ हम्म। हाँ हाँ की नाम छियै नहि हम पढ़ि पाबि रहल छी की लिखल छै एकर एकर नाम छै सुनू राधिका अच्छा सुनू राधिका अच्छा अच्छा अच्छा और अच्छा ई ई किताब हम्म, ई हम्म। साहित्य साहित्य अकादमी में एखन वर्तमान में जे अध्यक्ष छथि जी माधव जी जी कौशिक जी जी माधव माधव कौशिक के लिखल ई खंड काव्य के अनुवाद छियै अच्छा कोन भाषा में अनुवाद कर लिया मैथिली में हाँ मैथिली में और माधव कौशिक के जे किताब छन सुनो राधिका जी तो कौशिक जी अपना भूमिका में लिखने छथिन जी स्वगत कथन शैली में लिखी गई

मने हमरा भेल कि नहि एकर अनुवाद मैथिलियो में हेबाक चाही बहुत भाषा में अनुवाद भेल छै कोन कोन भाषा में भेल छै एकर करीब करीब आठ दस भाषा में अनुवाद भ चुकल छै अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तऽ ई जे किताब जहन अहाँके अनुवाद करे के इच्छा भेल तऽ अहाँके ई में से कोन चीज जे छै से बेसी आकृष्ट करलक कि एकरा अहाँके अनुवाद करे के मन भऽ गेल देखियौ अथी ई राधा कृष्ण कृष्ण के संबंध में जी बहुत किताब हमरा पढ़ल अछि बहुत हम पढ़लियै जी जी बहुत जी भाषा के ओना जी अनुवाद के ओरिजिनल भाषा ने तऽ जी आ आ कृष्णक तऽ व्यक्तित्व एहन छनि जे ककरा ने आकर्षित करतै हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहलिए और ई जरूर किताब जे छै सुनू राधिका हम्म हम्म ई हम्म मतलब नाम से तऽ अहाँके लगे जे कि कृष्ण राधिका के संबोधित कर रहल छथिन जी जी जी और
ई पौराणिक कथा छियै अच्छा कथा हम्म हम्म हम्म लेकिन एहिमे हम्म हम्म एकदम आधुनिक वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लिखल लिखल गेल छै अच्छा अच्छा पढ़बै ने तऽ एकदम आनंद आबि जायत अहाँके जी जी जी जी मात्र चारि लाइन कहै छियै हँ कहल जाय स्वागत
हुनका सभक संग रहि कऽ राधिका विश्वास करू हेडिंग छियै एकर जी राधिका विश्वास करू जी हुनका सभक संग रहि कऽ हुनकासँ अविभाज्यो भऽ कऽ हुनकर नहि छी हम हमर जी मोन तऽ सदिखन अहाँक हँ अहाँक लग रहैत अछि ओतय भूमंडल एकर चक्कर पू- चक्कर पूर्ण कयलक आ एम्हर हमर नृत्यक एक छौक सम्पूर्ण भेल वाह मने रासलीला के एक चौक जे छै से ब्रह्मांड के मतलब एक बेर छै घूमब वाह
वाह बहुत सुंदर बहुत ही सुंदर हाँ और सुनायल जाए दीदी राधा
जन्म जी। जन्मांतरक एकटा खोज अछि जे संयोगसँ कहियो काल पूर्ण होइत पुनः देखैत देखैत दू जोड़ी आँखि नक्षत्रमे परिवर्तित भऽ चान सूरज धरिके चकित कऽ दैत अछि मने अहाँ जे पढ़बै ने तऽ मने हैत कि पहिले खतमे करी तखन कोनो काज करी हम्म जी जी जी एमे कते पृष्ठ छै एमे कते
एमे 100 पृष्ठ छै

वाह बहुत ही सुंदर बहुत ही एहि किताब पर हम सब बीच बीच में आयब हम्म, हम्म, अहाँके हम्म। जे पूछे के से और हमरा रचना के संबंध में पूछू तऽ सबसँ पहिन पहिने तऽ हम इएह पूछे लए चाहब जे कनिटा अहाँ अपना बारे में बताबियो कि केना पढ़ाई लिखाई भेलै जे समय में अहाँके पढ़ाई लिखाई भेल हेतै ओहि समय में तऽ जे छै से स्त्री पर बहुत सारा पाबंदी लागल रहै कि एतय नहि जा जा सकैए एना नहि कऽ सकैए तऽ ओहि स्थितिमे अहाँ केना लिखब शुरू करलियै केना पढ़लियै प्रोफेसर बनलियै केना पी एच डी करलियै डॉक्टर वाला के डिग्री भेटल तऽ एहि पर जे छै से कनिटा अहाँ जे छै से संक्षिप्त मे हमरा सबके बतबियौ देखिए देखियौ भावना जी हमरा सबके समय जे रहै जी उन्नैस सए चौवन मे हमर जन्म भेल छलै अच्छा अच्छा आ हमर नैहर अछि भवानीपुर उग्रनाथ महादेव के मंदिर छनि जी जी जी जी और हमर नैहर जमींदार छलै हन जी जी जी हम सब बहुत देखने छलियै हन जी तहन दूध, नौकर चाकर आ बाबूजी हम्म। हमर प्रोफेसर रहथिन इकोनॉमिक्स के जी और अपना समय में वो बिहार के टॉपर रहथिन वाह यूपीएससी हाँ यूपीएससी कम्पीट केने रहथिन लेकिन हम्म। बाल बच्चा के पढ़बे दुआरे ओ ओ लाइन नहीं ज्वाइन कऽ कऽ टीचिंग में एलखिन जी जी जी जी सहरसा कॉलेज में हुनकर पोस्टिंग रहन अच्छा अच्छा सहरसा हँ सहरसा कॉलेज मे अपन सबके साथ एक बीच मे कनि अथी रोकय लए चाहब अपन सबके संग आदरणीय भीम नाथ झा चाचा जी जुड़ गेला हन लिख रहल छथि स्वागतम त प्रणाम करै छी गोर लागै छी बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ के आशीर्वाद एनाहिये हमरा सब के भेटैत रहै ई इएह हमर आग्रह अछि इहे हमर इच्छा अछि जी कहल जाय भीम बाबू सर हमरो प्रिय लोक छथि जी जी जी बिलकुल बिलकुल सही कह रहल छियै तऽ हमर स्कूलिंग भेल मिशन स्कूल मे अच्छा क्रिश्चन के स्कूल रहै अंग्रेज हमरा सबके प्रिंसिपल रहथि हूँ हूँ हूँ तऽ ओ मिशन स्कूल के डिसिप्लीन हूँ हूँ आओर हमरा बाबूजी के डिसिप्लीन जी ई जन्मे सँ एकटा मतलब बहुत मतलब की कहे रूटीन लाइफ जे कहे छै वाह जी जी जी से हमर रहल और जी टीचर सब हमरा बहुत मानैत मिशन स्कूल में सब क्रिश्चियन टीचर सब आ जी प्रिंसिपल बुक अमेरिकन छलखिन हँ जी तऽ घर के अनुशासन क्रिश्चियन स्कूल के अनुशासन तऽ ई एकटा हमरा हम अपन बड़ाइ मे नहि कहि रहल छी जी जी लेकिन हमरा पर्सनलिटी मे जी अनुशासन ओहि सँ आबि गेल हमरा जी कोनो चीज मे देरी अनटाइमली हैब हमरा एकदम बर्दाश्त नहि होइए अहाँ ह जी अपने प्रोग्राम मे देखने हेबै कि हम दस मिनट पहिले से बैसल छलहुँ हन जी जी जी आ देखने हेबै हम्म हम्म हम्म तऽ सहरसेसँ हम मैट्रिक क केलहुँ पास केलहुँ आओर हमर बिआहो भऽ गेल हम दसमे मे रही तखने अच्छा अरे वाह
तऽ लेकिन हमर हसबेंड हमर सासु जी से हमरा बहुत सपोर्ट भेटल एम ए जी केलहुँ ओहूसँ एल एन एम जी यू सँ जी आओर फेर नौकरी शुरू केलियै तऽ हम हूँ मतलब उन्नैस सए सतहत्तर मे हम लेक्चरर भऽ गेलहुँ चौवन वाह के हमर डेट ऑफ बर्थ अछि ताहि साल मे हम लेक्चरर भऽ गेल छलहुँ हन अच्छा आ दू हजार उन्नैस मे हम रिटायर केलहुँ यानि फोर्टी फोर इयर्स चौआलिस साल हम मने शिक्षण केलियै वाह बहुत पैघ गप हाँ यूनिवर्सिटी में हेड सेहो रहलहुँ जी बहुत लोग से चूंकि मिथिला यूनिवर्सिटी ते गढ़ छे दरभंगा गढ़ छे मैथिली साहित्य के लेल जी तो बहुत हमार विद्वान शिक्षक सब रहथि जी ओहि ग्राम बाबू सर से सेहो सी एम कॉलेज मे परिचय भेल जखन हम सी एम कॉलेज एलहुँ तखन जी जी जी आ सहरसा के बाद दरभंगा हमर कर्म भूमि भऽ गेल हूँ जी साहित्य अकादमी से जुड़लहुँ
जी मेम्बर जी बनलहुँ फेर कन्वीनर भेलहुँ एखन जी जेनरल काउंसिल मे मेम्बर छी जी एहि क्रम मे हम ज्ञानपीठ मे सेहो एखन मैथिली कन्वेनर छी वाह वाह आ के के बिरला फाउंडेशन मे सेहो हम एकटा मैथिली कन्वेनर रहल छी वाह तऽ आओर ओहिमे लिखाइ पढ़ाइ बाल बच्चा परिवार समाज सभटा चलैत रहलै बिलकुल बिलकुल छेबे करै तऽ जेनाकि ओहि समय मे जे मैथिली के स्थिति रहै जे समय मे की कहै छै अहाँ पढ़लियै लिखलियै आ एखन जे अहाँ एखनो एतेक संस्था मे अहाँ जुड़ल छियै तऽ दुनू मे की स्थिति मे किछु अन्तर लागैए किछु बदलाव लागैए की लागैए अहाँके अहाँके की भाव अछि
देखियौ परिवर्तन तऽ सौंसे एलै हन बिल्कुल बिल्कुल अच्छा एखन नव पीढ़ी बेसी जागरूक भऽ गेल छै जी हूँ तऽ जी अन्तर ई छै कि हमरा सबके पीढ़ी के तक जी कोनो साहित्यकार के हड़बड़ी नहि रहै छलै साहित्यकार बनै के लेल हँ हँ अच्छा वाह हँ एखुनका पीढ़ी के बहुत हड़बड़ी छै जी मने ओ चाहै छै कि जे एके बेर मे ओ मने एक छलांग लगेते आ बड़का साहित्यकार बनि जेतै
जी ई अन्तर छै दोसर चीज ई छै कि एखन हमरा सबके समय मे तऽ नहि रहै युवा पुरस्कार की कोनो तरह के सुविधा लोक के लोक ओना मैथिली मे एखनो किताब नहि बिकाइ छै कोनो लेखक लिखैया अपने पेट काटि कऽ अपने पाइ से लिखैया छपबै हूँ या किताब बाँटैया जी बिलकुल सत्य अच्छा बिक्री तऽ होइ नहि छै हूँ बिक्री आ बिक्री लए केओ लिखतो नहि छै हूँ लिखै तऽ छै एहि दुआरे कि लेखक छै नहि लिखतै तऽ ओकरा मोन औनाइत रहतै सही हूँ बात छै सहिए पड़तै हँ लेकिन एखुनका पीढ़ी जे अछि अहाँ हँ भावना जी जेना मैथिली से जुड़ल छी अहाँ देखैत हेबै जे जी खाली पद पद के किताब प्रकाशित भऽ रहल छै

हम्म।
लेखक के कसौटी छियै गद्य जी हम्म? तऽ एखन जी पद के किताब बेसी प्रकाशित भऽ रहल छै जी नया पीढ़ी के बहुत हड़बड़ी छै पाइ जी कौड़ी के दिक्कत आब छै ने ककरो नहि आब तऽ कोनो दिक्कत नहि छै बिलकुल सत्य दिक्कत नहि छै और हम्म, हम्म। ओकरा सेना साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार शुरू केलकै एकरा बाढ़ि एलै आ हम्म, जरूरियो छै एखन साहित्य के लेल मतलब स्पु- माने नौकरी के अ, अथी नहि छै कि साहित्य पर कतौ नौकरी हेतै हूँ हूँ हूँ आ नौकरी तऽ चाही पेट भरे के लेल हँ पेट भर गेल लेकिन एखन जे अ ई जे एखन मैथिली के विकास भेले हे अष्टम सूची मे आबि गेले हे अहाँके पाठ्यक्रम मे आबि गेले हेँ तऽ एहिसँ कनि स्कोप कनि बढ़लै हेँ पढ़ले पहिने हैं के लेकिन अपेक्षा हूँ देखियौ हूँ पाठ पाठ्यक्रम मे कॉलेज मे तऽ पहिले पढ़ाई होइ छलै हँ अहाँके एखन स्कुल अनिवार्य भऽ गेलै हेँ जी हँ इसकुलमे मतलब प्राइम प्राइमरी स्कूल सब मे जतय की बेस चाही मैथिली के हूँ ओ हूँ तऽ हूँ एखनो मैथिल के नहि पढ़ाइ शुरू भऽ रहल छै सरकार प्रयास कऽ रहल छै जी जी जी प्रयास कऽ रहल हन हेतै हँ किताब हँ सुनै छियै लिखा देखा रहल छै जी तऽ जी जी सरकारके दिस सँ तऽ बहुत प्रयास भऽ रहल छै बिल्कुल बिल्कुल जाबत तक कोनो भाषा कि कोनो विषय जॉब ओरिएंटेड नहि हेतै ताबत तक ओकर विकास नहि हेतै छेबे करे बिल्कुल सत्य एखन अंग्रेजी पढ़नाइ बहुत जरूरी छै हाँ, बच्चा अंग्रेजी पढ़ै छै हमरो अहाँके बाल बच्चा सब मतलब मैथिली नॉवल उपन्यास नहि पढ़ैया लेकिन अंग्रेजी नॉवलो पढ़ैया

रचनाकार छै तऽ हुनका आर एना टाइप के लिखे पड़ते कि बच्चा ओहि पर आकृष्ट हुए नया जेनरेशन के जे ओ सब दोसर किताब मे ताकि रहल छथिन जाहिमे हुनका इंटरेस्ट छै ओकरा जे छै से अपन सबके जे रचनाकार छथिन ओहि पर किछु काज करे पड़ते तखने ई हेतै संभव हँ और हँ ओहिसँ कनिटा किछु अलग टाइप के बच्चा के आइ काल्हि के पसन्द जे छै ने कनि अलग भए गेलै जे खाना अपना सबके पसन्द अछि हमरा नहि लागैए कि अहाँके बाल बच्चाके ओ खाना पसन्द आब बहुत कम आगाँके जेनरेशनके कम हेतै तऽ ओ तऽ अन्तर आबि गेलै लेकिन एकटा तऽ भावना जी मूल बात छै ने हम्म, कि हम्म, हम्म, अहाँ जेना महिला छियै खाना उदाहरण देलियै हमहूँ महिला छी तऽ सुविधा हम्म, हैत कहैमे हम्म, अहाँ हम्म, अहाँ खायमे बच्चाके ई ध्यान रखै छियै कि पौष्टिक होय हाइजेनिक होय हम्म, हम्म, हूँ आ बिल्कुल एखुनका अबै जे फास्ट फूड बेसी पौष्टिक नहि होइ छै हेल्थ के बिल्कुल लेल बहुत बहुत खराब बढ़िया नहि हम्म, छै बिल्कुल दिस आकृष्ट होइ छै लेकिन हाँ। हम अहाँ सब ओकरा
चाह रहल छियै बिल्कुल हाँ। आ ओहो ओकरो जखन ज्ञान होइ छै तखन ओकर झुकाव होइ छै एहि दिस हम्म, हम्म, हम्म। तहिना साहित्य के संगे छै बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल नहि मूलभूत भावना एके छै एखनो रामायण आ महाभारत दुएटा किताब एहन छै विश्व मे ई सब हँ, साहित्य के आधार छियै ओ हँ हँ बिल्कुल सही बिल्कुल सत्य कहि रहल छियै बिल्कुल सत्य कहै छै एखनो जे छै से रामायण महाभारत सब बैठ कऽ देखै छै अ, पहिलुको पीढ़ी एखनको पीढ़ी आ जे एखन जन्म ले हैं ओहो पीढ़ी ओहो इंटरेस्ट लए कऽ देखै अच्छा छै किया तऽ बिल्कुल ओकरा सत्य मन ओकरा मानसिक संतुष्टि ओहिमे भेटै छै हँ बिलकुल अच्छा एक बात दोसर बात कि अहूँ बहुत कोनो विदेशी किताब सब अहूँ पढ़ने हैब हमहुँ पढ़ने हूँ छी हूँ हूँ हूँ भाषा अलग होइ देश अलग होइ रहन सहन अलग होइ लेकिन मनुष्य के मूल जे सुख दुःख छै सौसे दुनिया के एक छै हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सत्य और वह वह सुख दुख जे एक जे छै से आदमी हम्म। के आदमी से जोड़े छै और हम्म। साहित्य के मूल स्रोत वह छिए बिल्कुल बिल्कुल कतबो सत्य टे- टेस्ट की बदलते टेस्ट कते बदलते हँ बिलकुल सही कह रहल छियै मूल चीज पर ओकरा आबैए पड़तै हँ ओ तऽ छेबे करै मैथिलियो मे लेखक सब लिख रहल छथि सब भाषा मे लिख हूँ छै हूँ हँ हूँ हूँ क्षेत्र क्षेत्रीय भाषा के थोड़े स्कोप कम भऽ जाइ छै ओकरा हूँ हूँ पाठक के संख्या कम भऽ जाइ छै आओर बिलकुल जा सही जागरूकता मे तऽ कमी अछिये हमरा सबके हँ ई तऽ ई तऽ गछ पड़त
बिलकुल एहन तऽ अपन सबके एहन हँ अपन की कहलहुँ महिला नहि नहि महिला भऽ कऽ अहाँ सब जी सप्ताह एते टाइम मैथिली के लेल दऽ रहल छियै हम्म, बहुत जी जी बहुत प्रशंसा के बात छै हमरा एहि सब प्रोग्राम मे बहुत जी रुचि नहि रहैया लेकिन चूँकि अहाँ एते मेहनत कऽ रहल छी जी मैथिली के लेल

जी
बिलकुल बिलकुल बिलकुल सही कह रहल छी अपन सबके संग जे सब जुड़ल छै सबगोटा के हम बहुत बहुत धन्यवाद देबै कि अहाँ सब जुड़ल छी और मालती मिश्रा दीदी सेहो जुड़ल छथि स्वागतम लिख रहल छथि तऽ बहुत बहुत धन्यवाद दीदी लिख रहल छथि खूब नीक तऽ प्रणाम करै छियै दीदी बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद कुमार सिंह झा जी लिख रहल छथि विलक्षण प्रस्तुतिकरण संग शुभारंभ बहुत बहुत धन्यवाद अपने का कि अहाँ लाइव से जुड़लहुँ हँ प्रणाम करै छी बहुत बहुत धन्यवाद तऽ अहाँके जे आर जे पोथी अछि तऽ हम चाहब कि ओहो पोथी पर हमसब कनि कनि परिचर्चा कऽ ली
हमर एकटा बेरा बेरी विधा बाज
जी उपन्यास अछि भारती
जी
और
अहाँ के पोथी अवेलेबल अहाँ के पास उपलब्ध अछि तऽ देखा दिअ
केना के देखाओ हमरा तो तो लूरो नहीं ने है अहाँ सब जका एना कऽ कऽ ने एना कऽ कऽ एना कऽ कऽ देखेबै एना कऽ कऽ देखेबै अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा।
हाँ हाँ हाँ एक मिनट जेना हैया ई भारती हाँ हाँ तऽ ई भारती की अछि अहाँके पोथी ई उपन्यास छियै अच्छा अच्छा अच्छा तऽ ई पोथी में कते पृष्ठ अछि आ कोन ईस्वी में ई पोथी अहाँ के आयल एहिमे एक सौ सत्तर पेज छै अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा एक सौ सत्तर आ कोन ईस्वी में प्रकाशित भेल प्रकाशित भेल छै
हाँ, दू हजार नौ में अच्छा दू हजार नौ में प्रकाशित भेल हँ। हाँ। तऽ ई जे उपन्यास अछि और अ, एकर हम चाहे छी जे मैथिली में अछि मैथिली में अछि हाँ हाँ हाँ तऽ एकर किछु थीम जे भारतीय जे अहाँके उपन्यास छै ने एकर जे किछु मूल भाव छै ताहि पर कनि हमरा सबके कनि बता दिअ देखियौ भारती तऽ भारतीय बांग्मय मे बहुत प्रसिद्ध पात्र रहल छथि जी जी जी बिल्कुल आर मण्डन मिश्र आओर शंकराचार्य के जे शास्त्रार्थ छै जाहिमे कि भारती निर्णायक छली हन जी जी जी जी तऽ जी ई बिल्कुल हमर कथा पर- हमर नानी गाम महिषी भेल तऽ अच्छा। हमरा ई- हाँ हाँ तऽ हमरा हाँ, खूब समझ गए। बढ़िया से ई कथा म- पता अछि तऽ जी जी कहल जाय हाँ हाँ तऽ तऽ भारती जी से तऽ सब हम्म। मिथिला वासी परिचित अछि छथि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल से परिचित छथि जी जी एहि पोथी मे जी ओहि कथा के एकटा मतलब की कहै छै नारी स्त्री के दृष्टिकोण से हम्म भारतीय के हम्म चरित्र के व्याख्या कयल गेल छै अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा जी मात्र विभूति नहि मतलब मतलब पति के प्रति जते मतलब प्रेम रहे आसक्ति रहे और ओ नहि चाहे छलखिन भारती की हमर पति संन्यास लिए जी हम्म।
जी साक्षात कथा भेल रहे हम्म, हम्म, हम्म। तऽ भारती के कथा स्वाभाविक अछि कि मंडन मिश्र के पत्नी रहथि महिषी गाम रहन जी आओर जी जी मिथिलामे सब पढ़ल लिखल लोकके बुझल हेतै आओर ओ जी समय जे छल से जी शंकराचार्य जहन वैदिक म अथी के मठ के पुनर्स्थापना कऽ रहल छलथि हेन ओ समय ओ रहै सातम जी आठम शताब्दी जी जी जी ओहि समय के मिथिला केहन छल या भारत जी वर्ष के जे संस्कृति रहै जी बौद्ध धर्म स लऽ कऽ आओर वैदिक धर्म धरि जी जकर एहि किताब मे बहुत बढ़िया विलक्षण चित्रण भेल छै अहाँ वाह पढ़बै तखन बहुत आनंद आयत
बहुत ही सुन्दर बहुत ही बढ़िया आओर आइ के अ मतलब भारतीय जे नाम छनि हुनकर तऽ आइ के लेल स्त्री के लेल बहुत पैघ जे छै से प्रेरणा के हँ छथिन
हँ, बहुत हमरा ही सबके गौरव छथि नीक भारती बिलकुल गौरव छथिन बिलकुल अच्छा एकटा ई हँ, किताब छी परिणीता कथा संग्रह अच्छा परिणीता तऽ एक ई एक एकटा कथा छै एहिमे कथा संग्रह मे कयटा कथा छै एहिमे ई ई साहित्य अकादमी से अवार्डेड छै किताब अच्छा अच्छा अच्छा हँ
आओर एहिमे
एहिमे बारह टा कथा छै अच्छा बारह टा कथा छै अच्छा हम्म। अच्छा अच्छा आ कतबा पृष्ठ छै एकर पृष्ठ कतबा छै और और एहि किताब के जी परिणीता के हिंदी अंग्रेजी उर्दू कश्मीरी आओर पंजाबी एते भाषा मे अनुवाद भऽ गेल छै अरे वाह
तऽ ई अपन अहाँके पोती अहाँके परिणीता अहाँके लिखल अछि या ई किनको दोसर लिखल छी अहाँके नहि लिखल नहि छी ने हमर हमर लिखल अछि तऽ ई हमर अहीं के लिखल अहाँ के लिखल जे छै से बारह एते भाषा में ई प्रकाशित भेले हैं ई किताब के अनुवाद भेले हैं हँ हँ अकादमी करबेलकै हँ अरे वाह अकादमी अपन एवार्डेड बुक के कराबै छी अनुवाद जी जी जी जी जी
चलू ई तऽ बहुत खुशी के बात जी जी जी जेना हिंदी सब में अहाँ ताकबै तऽ अकादमी में भेट जायत अहाँके हिंदी अंग्रेजी सब में अच्छा अंग्रेजियो में भेटत एक मिनट हाँ हाँ जेना हैया एकर एकर अंग्रेजी अनुवाद छियै अरे वाह बहुत ही सुंदर तो ई जे पोथी हाँ ई जे पोथी के नाम अहाँ परिणीता राखलिए त हाँ। की सोच के राखलिए कोनो ओकर कहानी हेतै हाँ एकटा कथा एकटा हँ कथा के हेडिंग छै में परिणीता हँ हँ तऽ ओकर चाहबै जे कनिटा हमरा अ, कनि ओकर मूल भाव कहतियै अरे तो अहाँके एते कम समय में अहाँ एहन लंबा इंटरव्यू हम्म हँ, तऽ अहाँके हम कहि दी कि एम, हम जब छोट रहियै ने सहरसा में रहियै जी जी जी हमरो जन्म सहरसे अछि दीदी हमरो अच्छा। जन्म सहरसे मे अछि जी अच्छा, हमर बाबूजी बहुत उपन्यास पढ़ै छलखिन बंगला अंग्रेजी सबटा जी तऽ हम मने अहाँके भावना जे विश्वास नहि हेएत क्लास जी सिक्स मे छठा क्लास मे हम हँ विमल हँ मित्र के उपन्यास छनि ई खरीदी कोरियों के मोल दू बॉलूम मे जी आओर ओ उपन्यास दुनू वॉल्यूम बाबी से चोरा के हम पढ़ने रही छठा क्लास मे
अरे वाह अहाँ सोचि सकै छियै कि छठा मे कते छोट बच्चा रहै छै जी जी बिल्कुल तऽ पढ़े के हमरा मने आदत ओहि समय से लागल वाह और एखनो हम सुतय काल में जो हम किछ जो अंगोरो बंगोर जो एक पन्ना नहीं पढ़ ले तो हमरा नींद में हाथ ई तऽ बहुते खुशी के गप छै ई तऽ आदत नीक आदत अछि अहाँके अच्छा हमर हम कहलहुँ जे हमर नैहर जमींदार रहे जी हमर सब कामी रहथिन ओ रामायण पढ़थिन दिन में अच्छा आ सब जन तन सब हम सब बेटी पुतोह सब नीचा में बैसे आ हाँ रामायण सुनिए हम सब अरे वाह तऽ हम मने पचमा छठा क्लास तक तुलसीदासक रामायण पूरा हमरा पढ़ल भऽ गेल रहए अरे वाह
तऽ बहुत ही ओ एकटा तऽ ताहि दुआरे जीवन मे मने महिला छियै कम उमर मे स्वयं बियाह होइ छलै बाल बच्चा भेल ज्वाइंट फैमिली कोनो पाइ कौड़ी लोक के बहुत नहि रहै छलै ओहि समय मे जी जरूरतो बहुत नहि रहै जरूरतो बहुत कम रहै हमरा सबके समय के लोक के सही गप तऽ बिलकुल ओहि पढ़ाइ लिखाइ होइत रहलै हूँ हूँ आ आ लिखै के हमरा पढ़ै के ओहि ठाम से शुरुआत भेल अछि अच्छा मतलब शादी बुझलियै के ने बाद से लिखब शुरू करलियै कि शादी से पहिने लिखब शुरू करलियै नहि लिखनाइ तऽ हम बाद मे शुरू केलियै बियाह तऽ हमर अच्छा प पन्द्रहे साल मे हमर बियाह भेलै जी जी लेकिन जी लिखै के जे एकटा बीज कहै छै पढ़नाइ पढ़ै के जी जाबे जी अहाँ पढ़बै ने ताबे अहाँ लिख नहि सकै छी बढ़ियाँ सही बात छै अहाँके नीक लेखक बने के लेल पहिले नीक पढ़ाइ बहुत जरूरी हँ पाठक बनऽ पड़त सही गप सही गप आइ काल्हिक जेनरेशन पढ़े नहि छै छुछे चाहते लिख लेनाइ तैं ओकरा जी मे ओ गंभीरता नहि आबै छै जी जी जी जी ठीक जी बिलकुल सत्य कहि रहल छियै हँ तऽ ई परिणीता के एकटा पहिलु कथा छै जेकर नामे छै हिडिंग परिणीता जी जी जी जी तऽ उएह ओकर परिणीता के कनिटा मूल भाव कनियोटा ओकर कनिटा बता परिणीता के मूल भाव ई छै कि हुनका समय मे लड़की सब जे पढ़ि लिख लेलकै हन जी बियाह से लऽ कऽ कते ओकरा समस्या आबै छै जी ओकरा जीवन मे जी मतलब बहुत ठाम मायो बाप के लेल ओ एकटा मतलब साधन भऽ जाइ छै कमाइ के हू हू हू ओकर सेंटिमेंट बुझनाहर केओ नहि रहै छै हू हू हू आओर तऽ ई परिणीता के नायिका के नाम छियै श्यामा अच्छा श्यामा वएह श्यामा कहै छी अहाँके एकटा एहि पर मे इंटरेस्टिंग खिस्सा कहै छी एकटा हँ हँ विद्यार्थी हमरा एकटा जी विद्यार्थी हमरा फोन केलक जी तो मैडम श्यामा का क्या हुआ अच्छा हम हम बुझबे नहि करियै की हमरा पूछै छै हम पुछलियै अच्छा हँ हम पुछलियै आप हैं कौन ई पहले बताइए

अच्छा तो सोचना तो आपको है सही हाँ।
फोन केने छले जी
एहिमे एकटा किताब कथा छै स्प्रिया
अच्छा
अच्छा हम जहन कि छोटे रहिए ने तो पढ़िए चूँकि बहुत उपन्यास कथा सब बंगला हिन्दी एहि सबके हूँ तऽ हूँ लिख के लिख कऽ हम छपाबियै ने हम अपन अपना चोरा के अपन राख ली डायरी हँ मे अच्छा
तऽ जहन ई किताब हमरा छपय लागल ओ हँ हँ पहिलुक कक्षा हमर रहै स्पृहा
अच्छा ओ ओ कक्षा हम एहिमे दऽ देलियै अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा आ हँ मने हँ ओ जे कथा छै अहाँके हम एके लाइन कहै छी जी कहल जाय ओकर जे मतलब नायिका छै जी तऽ ओते डिटेल्स तऽ नहि एक लाइन मे खाली हम शॉर्ट करब हँ तऽ हँ ओकर जे टीचर टीचर छै शादी सुदा अच्छा आ टीचर सब के दिस ओहो आकर्षित भऽ जाइ छै टीचरो हूँ आकर्षित एकरा दिस अच्छा ओ शादी सुधा छै कुमारि लड़की छै बच्चा छै हँ हँ हँ हँ तऽ सहरसा कॉलेज फील्ड मे फील्ड पहिले रहै बहुत लम्बा जी तऽ ओ नायिका जे छै नाम हमरा एखन नहि याद अछि ओ

ओकरा हूँ मोन मे होइ छै कि जे आदमी के एते हिम्मत नहि छै कि हम हाथ छोलियै तऽ ओ लोक हूँ देखत हूँ ओ हूँ सामने खड़ा भऽ कऽ हमरा कोना राखि सकैया सही बात छै आओर फेर ओ बिलकुल उलटि कऽ ओकरा दिस नहि ताकलकै हन कहियो वाह
बुझलियै ने हम्म, बिल्कुल बिल्कुल सत्य कहलियै जे एहि समय मे अभाव भऽ गेलै एहि समय मे बस
अहाँ अकादमी सँ परिणीता कीन कऽ देखबै ने हिन्दी अंग्रेजी सबमे छै बिल्कुल बिल्कुल अहाँ जरूर पढ़ि कऽ देखबै अहाँके बहुत नीक जी लागत जी जी जी एहिमे अरविंद कुमार सिंह झा जी लिख रहल छथि कि अपने के पहिल रचना कहिया प्रकाशित भेल
अरविंद जी हमर पहिलुक रचना मिथिला मिहिर मे चंदा झा पर में आर्टिकल प्रकाशित भेल रहे उन्नैस सए पचहत्तर में अच्छा अरे वाह
पचहत्तर मे वाह बहुत दिन भऽ गेलै आओर तकर बाद जे अहाँके जे पहिल पोथी अछि ओ कहिया प्रकाशित भेल जे अहाँके पहिल पोथी कोन पोथी अछि पहिल पोथी हमर हेतै राम काव्य्यक परम्परा अच्छा हमरा संगमे नहि यए ओ खतम भऽ गेल छै हमरा नहि भेटल

मैथिली राम काव्यक परम्परा अच्छा रा- मैथिली का राम काव्यक परंपरा अच्छा अच्छा ओहि पर अहाँ लिखलियै हन। अच्छा आ अच्छा ओ ओ रिसर्च वर्क हमर रहै पीएचडी के थीसिस रहै अच्छा अच्छा छपेने रहै।
पीएचडी के अच्छा पीएचडी हाँ। के वएह विषय रहे अहाँके आ ताहिके बाद हमर किताब छपल विद्यापतिक उत्स हैया ई अच्छा। किताब देखियौ अच्छा अच्छा अच्छा
अ, ई किताब छपलै
हाँ हाँ
दू हजार चारि मे अच्छा
ओ तऽ एहिमे पूरा विद्यापति पर अहाँ लिखने छियै हाँ विद्यापति पर कोनो जेना उत्स माने होइ छै प्रेरणा हम्म हम्म हम्म हम्म तऽ विद्यापति के उत्स की रहन की प्रेरणा रहन एते रचना ओ केलखिन जी जी जी तऽ ठीक बहुत ही जी जी जी
चलू आओर हँ हँ अच्छा
ई अ एकटा हमरा अथी जहन विद्यार्थी रही हँ हँ तऽ हमरा ओहि समय सँ मैथिली मे इतिहासक कमी बहुत बुझाइत छले हेन इतिहासक किताब के अभाव छै अच्छा विद्यार्थियो के पढ़ाबियै हम्म, एके हम्म, दूटा हम्म। किताब छै एकांत मिश्र के सृष्टि सब के किताब छले हैं एखनो सएह छै एकटा निकलबो केले हैं हमरा हम्म, हम्म, मैथिली मे इतिहास लिखे के बहुत शौक छले हे हम्म, हम्म, मने एकटा ओ अथी नहि कहै छै मतलब प्लानिंग माथा मे हम्म, हम्म, हम्म, तऽ हम थोड़े चैप्टर लिखलियै तऽ हमर एकटा मित्र छथि धीरेन्द्र हम्म, नाथ मिश्रा ओ कहलथि कि जे किताब बाद मे लिखब एकरा पहिले छपा दियौ अच्छा तहन इतिहास दर्पण के नाम से ओ छपलै अच्छा अरे वाह हँ तऽ एहिमे थोड़े चैप्टर छै हँ आओर ई हँ हँ किताब ई किताब एतेक उपयोगी भेलै दू जी हजार आठ मे छपलै जे अच्छा जतेक जतेक विद्यार्थी मैथिली लऽ कऽ यू पी एस सी केलक अच्छा सब ई किताब पढ़लक अरे वाह हमरा हमरा कते फोन आयल हम्म, जी एकटा अ, केरल में डीएम छै जी हँ, ओ फोन केलक तऽ हमरा कहैया कि से मैडम सो आप तो मेरी गुरुदेव हैं अच्छा पूछलिए भाई मैथिली से अहाँ केने छी ब्राह्मण छी मैथिलीए में गप करू अहाँ गुरुदेव हम केना भेलहुँ से कहू
ओ की ओ की करे फोन पर में हमर किताब पढ़े जतऽ ओकरा प्रॉब्लम होय तऽ हँ हमरा ओ फोन केलकै हम कहलियै आब अहाँ हमरा मने साँझ के बाद कखनो पूछब तऽ हम अहाँके पढ़ा देब तऽ हँ फोन हँ पर ओकरा पढ़ाबी ओ लिख कऽ पठबै हम करेक्शन हँ कऽ दियै हँ हँ ओकरा हम हमरा त चूँकि ओते मोबाइल वला काज करऽ नहि आबैया तऽ हम तऽ हँ हँ मौखिके क काज करियै आओर जानै हँ छियै ओ लड़का डी एम छै केरल मे एखन अरे वाह मधुबनी के लड़का छियै अरे वाह तऽ ई ई किताब यू पी एस सी वला मे बहुत पॉपुलर भेलै बहुत लोकप्रिय भेलै वाह इतिहास बहुत ही करता बहुत ही सुंदर ई अ, अरविंद जी अहाँके कहि रहल छथि लिख रहल छथि कि हम्म। परिणीताक नव संस्करण सेहो अत्यावश्यक अछि
नहि अरविंद जी के डिमांड सही छनि हमरो लगैया लेकिन जी जी अरविंद जी के जानकारी के लेल हम कहै छियनि कि अकादमी के एवार्डेड बुक पर में कॉपी राइट रहे छै अकादमी के जी जी जी अकादमी लऽ लै छै कॉपी राइट जी जी जी जी तऽ हम नया जे संस्करण निकालबै तऽ हमरा परमिशन लेबऽ पड़तै जी जी जी तऽ से हमरा छै माथ मे भऽ जेतै अरविंद जी
बिल्कुल इएह नीक गप छै लिख रहल छथि कि अत्यधिक प्रशंसनीय संग्रहणीय और उच्च स्तरीय पोथी ठीक अहाँ के पोथी ले लिख रहल छथि बिल्कुल सही कहलियै जी अरविंदो जी टीचर छथिन ना जी जी जी जी
हँ बिलकुल बिलकुल इनको हम एक दिना आमंत्रित करलियै रहए कि काव्य धारा मे आबियौ फेर पता नहि हिनकर मोबाइल नम्बर हमरा से कनि हरा गेलै आग्रह कि हमर नम्बर अपने के पास हेतै तऽ प्लीज जे हमरा एक बेर मैसेज करबै अहाँके नम्बर हमरा से हरा गेलै हमर मोबाइल कनि

एक सौ अठासी अच्छा एक सौ अठासी अच्छा अच्छा अच्छा जी जी जी एकर अंग्रेजी अनुवाद सेहो भेल छै अच्छा एक के करलखिन है अंग्रेजी अनुवाद एकर अंग्रेजी अनुवाद केलखिन नवीन चौधरी अच्छा। कलकत्ता रहै छथि अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा बहुत ही बढ़िया बात छै तऽ ई जे अहाँ ई कथा के जे नाम राखलिए तऽ

हँ हँ बिलकुल
आ बिना राग के जीवन केना हेतै हेतै नहि बिलकुल नहि भऽ सकैया जतेक अहाँके मो ममता माया ई सबटा की छियै राग छियै बिलकुल आओर संगीत के जे एकटा नियम छै ओहि नियम सँ जीवनो के एकटा नियम छै हूँ छै ने बिलकुल नियम

जे सबके जीवन मे छै एहिठाम बिलकुल कथा जे छै सब ह सभक कथा छी हमर कथा छी अहाँ कथा छी सभक कथा छी
जी
ठीक ने जी बिलकुल बिलकुल सत्य बहुत ही सुन्दर आओर
ओ जेनाकि एकटा मैथिली गीत साहित्यक विकास आ परम्परा
अच्छा वाह ई ई मैथिली अकादमी से छपल रहै हूँ हूँ आ ई कै एकरा ईस्वी में ओ छपले हैं ई कै ईस्वी में आ छपले हैं ई कै कै ईस्वी में छपले हैं अच्छा हूँ ठीक तऽ ई व्याख्यान भेल रहै मैथिली अकादमी मे हँ हँ हँ तऽ उएह व्याख्यान के छापै छै दू हजार बारह मे अच्छा
दू हजार बारह मे हूँ हूँ अच्छा एकटा इम्पो महत्वपूर्ण किताब ई विद्यापति गीत रत्नावली अच्छा विद्यापति गीत रचनावली एहिमे की छै विद्यापति के गीत छै या की छै हँ, से एहिमे एहिमे एकर खूबी ई छै एक तऽ ई अकादमी से छपल छै जी आ दोसर हूँ एहिमे विद्यापति के पचहत्तर टा कविता छै अच्छा विद्यापति जी के अच्छा हँ, लेकिन मात्र एक दू टा कविता कॉमन अइ जे सबठाम भेटैया हम्म, हम्म, और मैथिली के कोनो अथी में मतलब संचयन मे ई कविता नहि छै अच्छा ई तऽ बड़ा ही दुखद छै नहि नहि सुखद भेलै ने नहि नहि ई कवि ई किताब भेलै सुखद लेकिन ई नहि छै से वाला बात भेलै दुखद एहि दुआरे एहि दुआरे नहि छै कि विद्यापति के तऽ असंख्य कविता छनि ने हँ हँ हँ हँ हँ विद्यापति के तऽ राष्ट्रभाषा परिषद से छपल छै तीन तीन वॉल्यूम में हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, तऽ हम्म, जेना अकादमी अकादमी संचयन प्रकाशित कराबै छै हम्म, हम्म, तऽ हम्म, हम्म। एकटा रामदेव बाबू के छपल छनि रामदेव बाबू इंद्रकांत झा के जी जी विद्यापति जी शतावरी संचयन कऽ कऽ ने जी हँ एकटा सुमन जी के छनि जी अकादमीए से छपल छै तहिना जी ई एकर जे कविता छै से आदमी के कोनो किताब में कविता नहीं छै एहिमे से कविता एहिमे से जे कविता नहि छै ओ एकोटा कविता एहिमे से सुनाउ ने प्लीज हाँ एखन हाँ एकटा कोनो कविता जे नहि जन जन में जे नहि छै भेटै छै से आब जेनाकि

हमरा कविता मे हमरा मोन नहि लागैया
जी
जेना की कहब हे सखी कान्हक रूप के पतियायब सपन स्वरूप

ओ विचार से कोनो अकादमी कोनो पब्लिकेशन मे नहि छै एक दूटा कविता छोड़ि कऽ खाली जी जी जी जी तऽ बहुत पैघ काज छियै बहुत पैघ काज हँ, अहाँ हँ। करलहुँ हँ ई जी।
पैघ काज भऽ गेलै भऽ गेलै हमरा
जी जी जी जी अच्छा जी जेनाकि हमर आओर किताब एतऽ नहि छै ई जेनाकि हम बनफूल के हाट बाजार के मैथिली अनुवाद के लिए अच्छा
हम्म? ओ, जी जी जी
ई एकटा छै टी आर सुब्बा राव कन्नड़ उपन्यास दुर्गक पतन एकरो मैथिली अनुवाद से हमर कयल अरे वाह हाँ एकटा एहिमे अछि- कते पृष्ठ एहिमे कते पृष्ठ हेतै एहिमे तऽ बहुत ज्यादा पृष्ठ लागि रहल छै
एहिमे तऽ छै हम्म,

राष्ट्र के केना पतन भेल छै से कथा छै मुद्दा एहिमे। और अच्छा मुसल मुसलमान के बढ़ैत प्रभाव भारतवर्ष पर मे जी जी जी जी और दक्षिण के कथा छै कन्नड़ कथा छै। हूँ हूँ हूँ हूँ
और ई हाट बाजार और दूटा और अनुवाद हमर छै एकटा तऽ सुनू राधिका हाल मे आयल हन। हँ हँ हँ जी जी जी ई तऽ अहाँ हिन्दी कहने मे पहिनहिये हँ सुनलियै। आ हँ हिन्दी के एकटा संचयन एकटा आओर छै जे हमरा तऽ नहि एभेलेबुल अछि अच्छा अच्छा ओ ओ अनुवाद कयल छै हमर जी जी जी देखियौ केना अपन सबके एक घंटा बीत गेल जहन हम अहाँके प्रारंभ मे बात करने रहि तखन अहूँके अबूह लागल रहै कि एक घंटा केना बिततै हमरा लागैया एखन हमरा तऽ हमरा आगू जागू किया हमरा मोन नहि बहुत ठीक छलै बुझलियै लेकिन हाँ, हाँ, जे अहाँ बच्चा छी हमरा लगमे आओर अहाँ मैथिलीके लेल एते डिवोटेड छी आ तखन जी, जे हम जी, सब नहि संग दी तऽ दुख के बात हेतै ने जी बिल्कुल बिल्कुल हमर भाग्य तऽ एक घंटा मे तऽ हमरा लागैया एको रती किछो मतलब खास नहि भऽ सकलै लेकिन बहुत किछु हमरा अहाँसँ समझे ला जाने ला ज्ञान बहुत सारा चीज जे छै से हमरा सीखे ला भेटल जी हमरा पर मे छओ सात सेशन देबऽ पड़त
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सत्य कह रहल छी अहाँके जहिया केओ नहि भेटय तहिया अहाँ हमरा अवेलेबल करा लेब
बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही मतलब कि आनंद आबि गेल एतेक एतेक सारा जे छै से पोथी अहाँके अछि आओर एक एक चीज का जैसे
बानिनी
जी अच्छा
आलोचना अच्छा निबंध संग्रह छै ई अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ई जेना छै समकालीन मैथिली कथा संचयन हाँ हाँ जी हँ जी जी ई जी
ई मने वर्तमान मे जते कथाकार जी सब छथि महत्वपूर्ण तिनकर कथा के संचयन छियै ई अरे वाह एहिमे हँ जी एहिमे एमे चा- किनकर चालीस किनकर रचना हेतै एहिमे चालीस टा कथा अथी छै जी आओर राजकमल से शुरू भऽ कऽ

अच्छा अच्छा चलियौ ई बहुत तऽ किताब छै अहाँके देख देखबै तऽ देखबै तऽ हमरा अहाँके कहलहुँ तऽ छओ सात सेशन देबऽ पड़त हँ बिलकुल बिलकुल आ देखियौ पाँच बज कऽ पचपन मिनट अपन सबके भऽ गेले हें आर एखनो बहुत सारा चीज छै जेकरा जाने पहचाने मे तऽ एते रास

हम अहाँ मने हमर छात्र हुए कि हमर सुननिहार हमर पाठक हुए
जी हम एक मूल तऽ एके बात अहाँ सबसँ आग्रह करब पढ़ियौ जी पढ़बै तहन तऽ अपने लिखा जेतै सभटा
बिलकुल हँ जी पढ़ैमे कोताही नहि करबै एखुनका जेनरेशन के पढ़े के आदत छुटि गेल छै बिलकुल किताब बिलकुल पढ़ू ओ मोबाइल अथी स नहि काज चलत जी किताब हार्ड कॉपी एना किताब एना किताब पढ़ू जी आओर आओर अपना घरमे अपना बाल बच्चा अहाँ हम सब महिला के सेहो कहि रहल छी

इंग्लैंड पढ़ते नहीं तहन वो लिखते केना सही गप ओकर राइटिंग पावर लेखन क्षमता तखने विकसित हेतै जखन केओ पढ़तै
सही बात छै हम आग्रह करब सब गोटा से कि अहाँ सब किताब पढ़ियो
जी बिल्कुल सत्य कह रहल छियै किताब पढ़बाक बहुत आ- आवश्यक छै किताब खरीदबाक बहुत आवश्यक छै

हँ तऽ ई बात बिलकुल सत्य कहि रहल छियै अपन सबके संग नारायण झा जी सेहो जुड़ गेला हँ ओहो लिख रहल छैथ जय जय मिथिला धाम प्रणाम कऽ रहल छैथ तऽ बहुत बहुत धन्यवाद अपने के हँ हँ जी तऽ अ देखियौ अ की करियै कार्यक्रम समाप्त कऽ दियै कि कोनो एना गप जे किछ चीज एना जे अहाँ अहाँके मोन मे हुए अहाँ जे छुटि गेल हुए अहाँके जे इच्छा हुए
जी जी जी अहाँ तऽ कहिए जी जी जी जी अहाँ तऽ कहिए देलियै कि पाँच छः सेशन चलतै तऽ एक सेशनमे तऽ पूरा गप सभटा गप समटा नहि सकैए ओहि वास्ते तऽ आओर भी समय चाही आओर जे छै से पुनः फेर हेतै कार्यक्रमके फेर आइ हम समाप्त करै छी आओर अहाँ
हम जी अहाँ के बहुत बहुत शुभकामना हमर आशीर्वाद अहाँ अहिना इनर्जेटिक भेल अहिना काज करू बहुत आशीर्वाद लोकके अहाँके भेटत आ जीवन में आशीर्वाद बहुत फलित होइ छै हम्म, बिल्कुल जी जी जी बहुत भावना
जी जी तऽ बहुते अहाँके हम हृदय से आभार व्यक्त करै छी जे अहाँ एलहुँ आर एतेक नीक नीक गप सब भेलै जतेक गोटा जुड़ल छथिन जे बाद में भी जुड़थिन सब गोटा के हम बहुत बहुत धन्यवाद देवे फेसबुक चूंकि लाइव का डिलीट कऽ दै छथि छै किछु दिन के बाद ताहि लेल जहिना लाइव खत्म हेतै तहिना हम जे छै ई लाइव के डाउनलोड करबै आ पुनः हैप्पी फॉर यू पेज पर डाउन जे छै अपलोड करबै तऽ अहाँ सबसँ आग्रह कि जरूर शेयर करबै जैसे कि ज्ञानवर्धक गप सब गोटा सुनि सकै छथि आनंद उठा सकै छथि तऽ इएह तऽ हम अहाँ अहाँसँ तऽ हमरो जी दऽ देबै ने हँ हँ हँ जेना हम एकरा डाउनलोड कऽ लेबै ने अपलोड करबै तहिना हम अहाँके लिंक पठा देब तऽ अहूँ से आग्रह क जरूर लाइक के शेयर कऽ देबै जैसे हँ हमहुँ शेयर करबै जी जी जी अहूँ शेयर कऽ देबै तऽ बेसी से बेसी लोग तक पहुँचतै आओर लोक सब आनन्दित हेथिन एते रास पोथी एक साथ किनको भी अगर जे छै से खरीदे के इच्छा हेतै तऽ अहाँ सब खरीद सकै छी और साहित्य अकादमी से भी बहुत पोथी अहाँ सबके भेट जायत आर जे पोथी नहि भेटत तऽ अहाँ दीदी से संपर्क कऽ सके छी और खरीद सके छी तऽ एहि के साथ आइ के कार्यक्रम समाप्त कर छी सब गोटे के बहुत बहुत धन्यवाद दे छी प्रणाम करे छी अहूँ के प्रणाम दीदी जय मिथिला जय मैथिली प्रणाम प्रणाम प्रणाम